דער הייליגער רבי פלעגט פארציילן כסדר זיינע מדריגות צו וואס ער איז זוכה געווען. פארוואס? זאגט מהרש, ער פלעגט וועלן אריינברענגען א קנאת סופרים, קוק צו וואס א מענטש קען צוקומען, מען זאל פרובירן עס נאכצומאכן. איז געווען וואס פלעגן זאגן פארן רעבן, ווי קען מען צוקומען צו אייך, איר זענט דאך א אייניקל פון בעל שם טוב, א אייניקל פון רבי נחמן דער דענקער, דער רבי האט געשטאמט פון אזעלכע גרויסע, אזעלכע גרויסע צדיקים. אוודאי זענט איר, זענט זענט איר, זענט איר צוגעקומען צו וואס איר זענט צוגעקומען, אבער ווי קען מען פשוט'ע מענטשן, פרעגט זיך דער רבי זייער רעגן אויף דעם, איך בין נישט צוגעקומען צו וואס איך בין צוגעקומען ווייל איך שטאם פון גרויסע מענטשן, ווייל כ'האב געהאט גרויסע זיידעס, וואלט איך ווען באשאפן געווארן ביי, וואלט איך ווען געבוירן געווארן ביי א פשוט'ע מענטש, וואלט איך אויך געקענט צוקומען צו וואס איך בין צוגעקומען, איך בין צוגעקומען ווייל כ'האב זיך אסאך געמוטשעט, כ'האב אסאך געהארוועט, כ'האב אסאך זיך מייגע געווען, אסאך געלערנט, אסאך געדאווענט, און די אייבערשטער געהאלפן, אז מען מוטשעט זיך, יגעת הוא מצותו, טעמען, א מענטש מוטשעט זיך און ער לערנט און ער דאווענט און ער בעט דעם אייבערשטן, ער מאכט התבודדות, דער רבי האט אונז געגעבן א מתנה וואס הייסט התבודדות, וואס איז עס באדערט דאס? מענטשן מיינען עס איז א אינטערעסאנטע ווארט, עס באדערט דאס, עס באדערט דאס, וואס איז עס באדערט דאס? עס באדערט דאס אין אידיש איז, א מענטש זאל גיין אין א זייט, א פלאץ וואו קיינער איז נישט דארט, און זיך אויסשמועסן זיין גאנצע אין הארץ, פארציילן פארן אייבערשטן אלץ וואס באדערט אים, אלץ וואס גייט אויף אים דורך, שמועסן אזוי ווי ער שמועסט מיט א גוטן חבר. דער הייליגער רבי נתן ווען ער מקורב איז געווארן צום רעבן, רבי נתן איז נישט געווען קיין פלעינע מענטש פאר ער איז געקומען צום רעבן, ער איז שוין געווען ביי גרויס צדיקים, ער איז געווען ביי די הייליגע בארדיטשובער רב, די הייליגע קדושת לוי, און ער איז געווען ביי נאך צדיקים, פארציילט ער אזוי אז עס איז געווען די מנהג אין ביי די הייליגע בארדיטשובער רב אז יעדע מוצאי שבת האט מען געמאכט א מלווה מלכה, און מען האט געמאכט א גורל פון איינע פון די אינגעלייט ווער עס זאל גיין קויפן בייגלס, איין וואך איז אויסגעקומען אז ר' נתן ער דארף גיין קויפן בייגלס פאר פאר מלוה מלכה, איז אויפן וועג גייענדיג קויפן די בייגלס האט ער געכאפט אזא מין התעוררות, וואס? איך בין באשאפן געווארן צו גיין קויפן בייגלס? בקיצור ער האט נישט געקענט צו זיך קומען, בקיצור ער האט געזוכט א שול, ער האט געטראפן עפעס א שול אפן, איז ארויף אויבן אין ווייבער שול, ס'איז געווען שטיל דארט, טונקל, ער האט גענומען א תהלים, ער האט נאכנישט געוואוסט די זאך פון רעדן צום אייבערשטן, האט ער אנגעפאנגען זאגן מיט אזעלכע בכיות תהלים ביז קאפיטל נ'.

האט ער גלייך געכאפט, די מענטש האב איך געזען אין חלום, דעם רבינ'ס דעם רבינ'ס צורה, און דער רבי שרייט אים אראפ, דראפע דיך און דערהאלט דיך, טייטש דראפע דיך, קריך, קריך מיט אלע כוחות, און אפילו דו פילסט דו פאלסט, האלט כאפ דיך אן שטארק, ער האט זיך אויפגעוועקט. שפעטער די גאנצע מעשה וויאזוי ס'גייט, ער האט געטראפן ר' ליפא, בקיצור ער איז אנגעקומען צום רעבן, פארציילט ר' נתן אז ער איז געגאנגען רעדן ער האט זיך אויסגערעדט דאס הארץ פארן רעבן, אלס וואס גייט אויף אים דורך, האט אים די רבי גענומען אויף א שפאציר, און די רבי האט ארויפגעלייגט זיין הענט אויף זיין אקסל און די רבי זאגט אים, און ווייטער איז גוט אז מען רעדט זיך אויס דאס הארץ צום אייבערשטן אזוי ווי מען רעדט צו א גוטן חבר, זאגט ר' נתן, איינמאל איך האב געהערט די ווערטער פון רעבן האב איך שוין פארשטאנען אז איך וועל שוין זיין א ערליכע איד, איך וועל שוין מצליח זיין, ווייל וואס ער דורך גיין אויף מיר וועל איך עס פארציילן פארן אייבערשטן, יעדע זאך וואס איך וועל וועלן טון און איך וועל נישט קענען טון, יעדע זאך איך וועל, איך וויל זיין א ערליכע איד, איך וויל האבן שמירת עיניים, איך וויל, איך וויל, איך וויל דאווענען, איך וויל לערנען, כ'וויל נישט טון קיין נארישקייט, און ס'וועט נישט גיין, וועל איך עס פארציילן פאר'ן אייבערשטן. יעדע זאך וואס איך וויל וויל טון, איך פארציילן פאר די אייבערשטער. פון אנפאנג איז עס זייער שווער, אבער אז מען ברעכט דאס דורך, בחורים, מען ברעכט דאס דורך אנהייבן רעדן צום אייבערשטן, האט מען א נייע לעבן, ממש פשוט כמשמעו א נייע לעבן. פון אנפאנג איז עס זייער שווער, דער יצר הרע וועט אלעס לאזן טון אבי נישט א מענטש זאל רעדן צום אייבערשטן, וועסטו זען. עט ער לאזן טון דאס מיט יענץ, אבי נישט רעדן צום אייבערשטן, אזוי ווי דו וועסט וועלן אנהייבן רעדן צום אייבערשטן, וועסטו שוין פילן ווי דו ווערסט מיד, וועסט אנהייבן געניצן, אקעי איך וועל שוין מארגן רעדן צום אייבערשטן, באלד וועל איך רעדן צום אייבערשטן, באלד ביינאכט, איך האב קיינעם נישט, איך וועל געווען אליינס איך רעדן צום אייבערשטן, און ביינאכט פארגעסטו, אזוי שטופט ער אפ דעם מענטש כסדר, אבי רעד נישט צום אייבערשטן, אבער אז א מענטש ווייסט אז דאס איז מיין לעבן, איך מוז זיך אראפזעצן אויף א פלאץ און רעדן צו די אייבישטער, אויסרעדן מיין הארץ. אסאך מאל איז דא זאכן וואס מען פארגעסט וואס מען דארף רעדן צום אייבישטן, מהרא ש פלעגט אייביג געבן א עצה, זאל זיך מאכן א צעטל, מאכן א תפילה צעטל, שרייב דיר אראפ אלע זאכן וואס דו דארפסט ערלעדיגן, אלע זאכן וואס דו ווילסט, אזוי ווען עס כאפן א יסורת וועסט וועלן רעדן צום אייבישטן, נעם ארויס דעם צעטל און גיי דורך אלע דיינע ענינים, אלע דיינע זאכן. אזוי איז א מענטש, ער פארגעסט זאכן וואס ער דארף האבן, איך ווייס, איך, זאכן וואס ליגט מיר נישט יעצט אויפן מינוט אויפן קאפ, ס'דא זאכן וואס כ'על אייביג געדענקען, אבער ס'דא זאכן וואס איך, וואס איך פארגעס, מאך דיר א צעטל, האלט עס אין טאש, א תפילה צעטל, און נעם עס ארויס מזמן לזמן, מיט נישט מן העשב באשמע קוליני, נעם א צעטל און און רעד דיך אויס די הארץ צו די אייבערשטער, באשעפער איך דארף אלעס, גיי דורך דיין גאנצן טאג, דיין גאנצע לעבן וואס דו דארפסט האבן. מאכט זיך א שעת רצון, א עת רצון, מען עפנט אויף דארן קודש, ווער ס'איז זוכה געווען צו זען א פסיכי סארום ביים מהרש, מהרש האט געזאגט אלע כיבודים געבט ער אוועק פאר א צווייטן, איין כיבוד געבט ער נישט אוועק, פסיכי סארום, פארוואס זיך עס געבן פאר א צווייטן, ער האט געגעבן א כאפ ארויס די ספר תורה, און געבן א מאך צו דארן קודש, ס'איז דאך א שאד, ס'איז דאך א עת רצון יעצט, מען עפנט אויף דארן קודש, עפענען זיך אויף אלע טויערן. און מ'קען זען אינטערעסאנטע זאך אין אלע שילן, יעדע מאל איז דא א איז רצון אז א, למשל, גיי קוק אין א שול ביי פסח'ס ארון, די גאנצע עולם שמועסט, די פאר סעקונדעס וואס איז אפן, די גאנצע עולם שמועסט, פארוואס? ווייל יעצט איז די צייט וואס מ'קען זיך אויסבעטן אלעס גוטס, אלעס איז אפן,